Yr haul yn gwyni ac ychydig dros wythnos cyn i Gymru droi at y blychau pleidleisio. O fôn i fynwy, i ni wedi bod ar daith ar hyd a lled Cymru. Gan gwrdd â phobl ym mhob cornel o'r wlad er mwyn cael blas ar yr hyn sy'n eich poeni chi.
Iechyd, ie. Mae prisiau Um, byw yn, yn, yn fawr iawn, yn pwysau yn fawr iawn ar y bobl ar hyn o bryd. Mae yna struggle.
Mae yna, mae yna yn struggle yn rheol. Mae nhw yn poverty issues, mae yna yn homeless issues. Potholes, NHS. Fi'n poeni am y, y gwasanaeth iechyd. Mae pob yn stryglo dydi yn lleol wan. Yym, be gallwn ni wneud i i hybu economis y lleol? Dwi hefo teenager 'ma ma' dim byd yn fyma i fo.
Blas ar leisiau'r etholwyr yn fyna, ond i ble eith y pleidleisiau yna ddydd Iau nesa? Wel, ma' 'na sawl arolwg barn 'di bod dros yr wythnose dwetha 'ma. Yr un diweddara 'ma gan Brifysgol Aberystwyth ac S4C. Ma'r canlyniade yn awgrymu mai Reform UK yw'r blaid sydd ar y blaen o drwchblewyn. Cafodd 1,065 o bobl eu holi gan gwmni Survation fel rhan o'r arolwg barn, sy'n awgrymu bod gan Reform UK 29.6 y cant o'r bleidlais. Mae Plaid Cymru yn yr ail safle ar 27.8 y cant. Mae'r arolwg yn awgrymu bod Llafur yn drydydd ar 15.4 y cant o'r bleidlais, y Ceidwadwyr yn bedwirydd ar ddeg y cant a'r Blaid Werdd yn bumed o drwch blewyn ar 9.9 y cant. Mae'r olaf o'r prif bleidiau, y Democratiaid Rhyddfrydol, ar 3.6 y cant. O etholaeth i etholaeth, mae'r darlun yn amrywio. Plaid Cymru sydd ar fantais, er enghraifft, fan hyn yn etholaeth Bangor, Conwy, Môn. Ond drwy Gymru, mae'n ymddangos mai Plaid Reform UK sydd ar y brig? Wel, mae'n cadarnhau um, bod yr etholiad yma yn un ansicr ofnadw. Um, Mae'r data o ran pwy mae pobl yn gweud bod nhw'n mynd i bleidleisio i yn awgrymu bod um, reform chydig bach ar y blaen, ar sail hefyd Cymru Ministeriaeth, a dyn nhw'n debygol o rhoi mas i bleidleisio neu byd o. Ond mae'r gwahaniaethau yn fach iawn, felly agos iawn yw i Rhyng Reform a Plaid Cymru. Um, a byddwn ni'n gweud hefyd, mae yna chydig bach mwy hefyd o ran deall sut mae pobl yn meddwl am yr etholiad yn benodol. Um, nifer o bobl yn gweud bod nhw ddim â diddordeb, bod nhw'n mynd dilyn yr etholiad.
A'r neges honno wedi chlywed wrth i'n gohebwyr ni deithio o fro i fro. Maen nhw wedi colli cysylltiad efo'r bobl sydd ar y ddaear, sy'n rhyfeddol. I'm just not aware enough to know really what I'm doing so. I fi, yng Nghymru, mae lot o siarad a mae lai o weithredu. Blynydde maith yn ôl fi'n cofio foto i gael yr Assembly a licen i seren cael y vot bore fory a fydden ni'n voto gyda gwared nhw. Ni ef yn gwybod bod um, nifer o bobl ddim cweit yn siŵr beth yw rôl y Senedd, be mae'n gyfrifol am. Um, ac felly mae yna um, dipyn o ansicrwydd fyna ymysg pleidleiswyr ynglyn â be'n union ma' nhw'n bleidleisio am. Yym un o... Dal ddim y dealltwriaeth yna felly? Mae dal, mae dal yn patchy. Yym ni'n gwybod bod pobl hŷn er enghraifft ar y cyfrwng yn deall yn well. Reit. Pobl ifanc yym yn llai yym a llai o o lefel o ddealltwriaeth gyda nhw. Yym, ond mae'n anodd oherwydd um, o ran y cyfryngau, er enghraifft, um, diw'n bostod yn glir o'r cyfryngau chwaith pwy sy'n gyfrifol am beth, ac felly pan mae'n dod i etholiad fel hyn, mae yna ymdeimlad ymysg nifer bod nhw wir ddim yn diddordeb mewn hmm. democratiaeth, bod nhw'n fed up um, a bod nhw O bosib, ddim chwaith yn bwriadu pleidleisio.
Ymlaen ar daith felly, SOLS y Gwynedd Maldwyn, prawf yma fod gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn bell ers dyddiau Owain Glyndŵ. Beth falle yw'r heriau i'r Senedd bresennol chwe chanrif Ers y dyddiau hynny. Wel, ar frig y rhestr, yn ôl yr arolwg, costau byw sydd ar feddyliau 67 y cant o'r bobl, gyda'r gwasanaeth iechyd yn ail agos. Ac yn drydydd, pwnc sydd y tu allan i bwerau'r Senedd, mewnfudo. The important issue is the immigration, obviously. The NHS.
um, stopping immigration. Mae'r um, data o'r arolwg yn dangos i ni bod um, mudo uh, yn isiw pwysig iawn i nifer o bleidleiswyr, yn arbennig i'r bobl sydd yn dweud bod nhw'n mynd i bleidleisio i reform. Um, ond dyw mudo ddim yn gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru. The amount of immigrants that's coming around is terrible. O ran y pynciau pwysig yma, fydde rhain syni gweld mae 5 y cant o bobl gafodd eu holi fyddai'n gosod ameth am materion gwledig ar frig yr agenda. Er mor bwysig yw'r diwydiant mewn etholaethau fel hyn, Ceredigion Penfro. Fi'n edrych am chymod, plaid sy'n mynd i edrych ar ôl ni fel ffermwyr. Dwi'n poeni'n byd am ffarmiau dyddi yma. Tegrwydd wyt ti isio ynddi?
Doedd yr iaith a diwylliant ddim yn uchel iawn ar yr agenda chwaith, er yn bwysig i rai. Dwi ddim yn gwybod a ydy'r yr ifanc, y plant sydd yn mynd i'r ysgol yn Cymraeg, ydyn nhw'n cael digon o gyfleoedd tu allan i'r ysgol i ddatblygu ac i cadw'r Gymraeg i fynd? Cymreictod yn bendant. Rwy'n person sy'n like, teimlo'n eitha gryf amdano hanes Cymru a amdano like, triniaeth ni yn yr undeb. Felly pa effaith, os o gwbl, y mae iaith a Chymreictod yn ei gael ar benderfyniad y bleidlais? Be ni'n gweld yn y data yma yw, yym, oes mae 'na berthynas rhwng uh, siarad Cymraeg a pleidleisio i Blaid Cymru, um, bod chi ddim yn siarad Cymraeg a pleidleisio i reform. Ond beth sy'n ddiddorol yw bod y gwahaniaethau ddim cweit mor emphatig a falle byddwch chi'n disgwyl. Right. Er enghraifft, um, yn yr arolwg, um, nifer lleiafrif, ond nifer uh, lleiafrif sylweddol yn dweud, er bod nhw'n siarad Gymraeg yn rhingl, bod nhw'n hystal am i ni bleidleisio i reform. Um, a'r gwrthwyneb hefyd yn wir, Plaid Cymru yn apelio i nifer o brydleiswyr Yym, sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mwyafrif o 6,721 o blaid.
Fe ddaeth y canlyniad allweddol yna o blaid datganoli yn y refferendwm bron i 30 mlynedd yn ôl o Gyfyrddin. Datganoli oedd hynny, ond beth am un cam ymhellach, annibyniaeth? Beth yw barn y bobl am y pwnc yna erbyn heddi? 13 y cant yn ôl yr arolwg sy'n meddwl y dyle Cymru fod yn annibynnol, gyda 23 y cant yn cefnogi y rhagor o ddatganoli, tra bod 26 y cant yn credu fod pwerau presennol y Senedd yn ddigonol. Mae 16 y cant yn awyddus i weld y Senedd yn cael ei diddymu'n llwyr. Well I don't agree with devolution so um don't really care much about the senedd to be honest with you. Dach chi isio annibyniaeth yn reit handi? Eitha handi, fi di aros digon hir Bethan. Reit.
Rhybudd iechyd, health warning, arolwg yw hyn wrth gwrs. Mae yna dal wythnos i fynd tan y bydd Cymru yn pleidleisio. A dyna falle yw'r uh, un o'r um, unknowns mawr gyda'r etholiad yma, pan fod y, yr, y arolygon barn yn, yn dangos bod hi mor agos uh, i fod y blaid fwyaf yn y Senedd nesaf, mae'r ffigur y turnout, pwy ar y dydd sy'n troi allan i bleidleisio neu sy'n pwy sydd wedi eisiau uh, pleidleisio trwy'r um, bleidlais bost, mae hynna'n mynd i fod yn bwysig iawn Ac wrth gwrs yr unig arolwg sy'n cyfri wrth gwrs yw'r arolwg yna ar Fair Seithfed. Yn wir, a mae'n bwysig iawn pleidleisio felly, fel bod pob un yn cael ei dweud. Adam orffen y daith yma yn y de, fan hyn yn y cymoedd, a phwy allanghofio be ddigwyddodd fan hyn yn benodol, yma yng Nghaerffili, is-etholiad, brwydr etholiadol nath danio diddordeb. Do, cafwyd blas ar farn y bobl yma yng Nghaerffili nôl yn yr hydre. Erbyn hyn, mae'n wanwyn, a phobl drwy Gymru gyfan y tro hwn yn cael penderfynu ar gyfeiriad i dyfodol.